Без аның кул астында үстек дисәк тә була. Ул директор школы күп еллар булып эшләде, предсельсоветы булып эшләде. Әйе, дистә еллар буе мәктәптә эшләү дәверендә Гыймран агага байтак малай-кызларны укытырга, тәрбияләргә һәм, иң мөһиме, аларны олы тормыш юлына чыгарырга туры килгәндер. Беренче хезмәт чыныгуын шушы мәктәптә башлап җибәргән Гөлнәфис Сәхабетдинова да ул елларны сагынып искә ала. Ул җитәкләгән мәктәптә шулкадәр тәҗрибәле педагоглар иде, Шул кадәр бөтенесе дә танытлы иде. Менә хәтта үзе Имран абый кебек бөтенесе җырлый да, бии дә, сүз осталары да, күңел күтәренкелеге белән эшли торган коллектив иде. Чыннан да Гыймран ага күпкырлы талант иясе. Ул укытучы да, үзешчән сәнгать остасы да, рәссам да, баянчы да. Саный китсәң, һөнәрләре байтак. Үзе әйтмешли, иң тынычландыра торганы, рәсем ясау. Ясаган вакытта бөтен кайгылар онытыла, проблемалар онытыла, ниндидер проблемалар булса, только аның эченә кереп китәсен инде менә, табигат эченә кереп китәсен, анда сиңа нәрсә дә кирәкми. Һәр нәрсәдән матурлык һәм гүзәллек күрә белүче Гыймран абый моннан берничә ел элек тагын бер бик катлаулы һәм четерекле эшкә керешкән. Ул халкыбызның борынгы сәнгать әсәрләренең берсе, шамаилләр ясый башлаган. Аның катлаулыгы шунда, менә зеркальный изображение бирүе авыррак. язуга. Аны яз, аны ясарга кирәк башта зеркальный изображение кагазьдә, аннан соң инде монда пиалага төшерәсең. Аннары буяп та чыгарга кирәк. Да, буяулар белән буяп чыгасың инде. Аннан инде аның артына ялтыравык элек заманда чәй кәгазе. Чәй кәгазеннән ясый идек. Рәссамның әйтүенчә, шамайлер ясаганда хәрефләрнең дөреслеген саклау, сызыкларның турылыгы һәм дистәдән артык төсләрнең бер-берсенә туры килүе дә бик мөһим. Төсләрен белеп сайларга кирәк. Әгәр менә монда фон ак булса инде, монысын мин ясыймын, э, буйымын э, шул майлы буяулар белән карат кирәк инде. Ә инде әгәр фонны ясасак, башка караңгырак фон булса, Болары нинди ясыйбыз ат белән. Үзлегеннән рәсемнәр һәм шамаилләр ясарга өйрәнгән Гыймран аганың эшләрен бүген Ульяновск өлкәсендә генә түгел, ә якын тирәдәге төбәкләрдә дә күрергә була. Аларны кайлардан гына соратып алмыйлар. Аның зәвык белән бизәлгән өе дә зур бер күргәзмәләр залын хәтерләтә. Биредә шамаилләргә языла Коръәни Кәримнән сүрәләр. Күбесе инде менә шул сүрәләр. И иман, иман кәлимәләрен язабыз.

Клубка йөрергә күлмәгем юк иде, туфлием юк иде. Абый да бит инде клубка йөри иде. Аннары соң ул Мәләкәскә барып, миңа бер туфли алып кайтты, бер күлмәк алып кайтты. Миңа шулкадәр шатлык булды инде ул. Шуның белән мин клубка йөредем. Безнең нинди генә проблемабыз булса да, без анарга йөгереп киләбез.

Үзенең вәсиятен безгә биреп калдырды. Хәзер Имран да, мин дә дин юлында, биш вакыт намазын укыйбыз. Мукшы Күле авыл халкы моннан берничә ел элек Гыймран абыйны мәчеткә имам итеп сайлап куялар. Ул беренче эш итеп мәчет эшчәнлеген җайга сала, гарәп графикасында укырга, язарга һәм ислам дине нигезләрен өйрәнү буенча авылдашлары өчен курслар да ачып җибәрә. Укытабыз, инде намазга өйрәтәбез һәм дә шулай ук Коръән и гарәп Хәрефләрен гәм дә гарәпчә укырга өйрәнәләр. Йөриләр кысхатыннар, бүгенгесе көндә ун кысхатын йөри, инде алтынчы ел укыту бара. Әлбәттә, авыл мәчетләрендә Гыймран ага сыман дөньяви һәм дини тормышны бәйләп, аларны гади тел белән халыкка җиткерә алучы имамнар күбрәк булса, мәчетләргә йөрүчеләр саны да күпкә артыр иде. Мәләкәс районыннан Рәмис Сафин, Татарлар.